nyangwe nepakadini kusvikira murufu handizvo oti keiwewe chiitawo ako hapaitwi hapana muchato waitwa kana uyu asati aitawo ake uyu akaitawo ake mavhozi ndizvo ka saka nyaya iripo pasungano kana uda kuti ufambe najehovha unofanira kutanga wasiya kana wanga une dzimwe sungano dzawanga unadzo Vamwe vanga vaine sungano pane muchinda angaitaura panapa angaitaura vanhu vakanga vaine sungano nefuma yavo vakasvika pakukonewa kuti vangazopinda pane imwe sungano naJehovha nekuti vakanga vaine imwe sungano yavanga vainayo. Kana woda kufamba naJehovha hazvinei kuti chii ichocho chinonyanya kukoshesesa kwauri kana Jehovha akakosha zvishoma kupfuura ichocho chimwe chinokosha kwauri jehovha agone kufamba newe pasungano iyoyo because jehovha haana mweya wechihure iyi sungano manje jehovha jesu kristu mureverero wesungano itsva anenge akamira achiti chitaura tihwe iwe uchiti i do iye achiti e uyu wati i do iye jehovha wobva atiwo futi neniwo i do Kana modero muchifamba pasungano iyoyo, kana ari murevereri wesungano itsva, anenge akamira akatarisa kuti ndiani ari kuda kupotsa pasungano iyoyo. Tati kune, kune, kune munyai, handinanzi kuziva roi inoshandwa nevanyai asi ndinofunga vanofanira kuti kana zvinhu zvarema munhu anofanira kuenda kune munyai ondoti munhu wako wouya uya iye munyai ndiye anoenda achindokwenya kwamwe kuti zvawakuita izvi handizivi kuti vanozvivamisa sei vanyaya vekwenyu handisida kupinda munyaya dzakanyanya kudzikadzika but ndoda kuti ngova nekarough picture kana tati kristu ndiye murevereri wesungano itsva ngatizive mashandiro anoita kristu jesu manje rugare ngaruve nei orit verengai tinzwa Kusimuka naye pa 7 nokuti dai iya yokutanga yakanga isina chaingapomerwa, yechipiri ingadai isina kutsakira nzvimbo isina kutsvakirwa isina kutsvakirwa nzvimbo ya rugare ngaruve nemi nyaya ndoda kuti tibate panapa kubva pavhesi yatabata ndeyekuti pane sungano mbiri jehovha akatombopinda musungano idzi asi pane yaakatomboramba sungano iyoyo Kuti pawanigwe nzvimbo yesungano inonzi sungano itsva, isusu tinofanira kunatsa kuzviziva. Kune vamwe vakanga vachinzi vaIsraeri vakanga vari vana vaAbrahama va, va, va ndivo vana vakanga vapinda musungano naJehovha Mwari. Asina zverumwe rudzi akati vamwe vose vanonzi mahedheni kana vaida kutowanigwa nyasha vanofanira kuuya nekwamuri saka sekusarudza kwakatomboita vamwe jehovha wakatombofamba nevamwe vanhu akazowanira mhosva pasungano yakanga iri ikoko nekuti pane mafambiro avaita vapinda musungano najehovha mwari nekuti zvirokwazvo vazhinji vanoti va, eh, vanozvipira wada here murume uyu zveshuwa anoti ee eh, ndamuda iwewe mukadzi unonatsa kumuda zveshuwa anonzi handamuda ah, chero kukauye chero kukauye asi kana vapinda musungano vava voga vava kufamba watotanga kutsauka pasungano watotanga kutsauka pasungano angava mukadzi angava murume mazuva ano tinoziva vanhu mazuva ano chihure nekuvakadzi chavako nyika inoi yatava kurarama inei rugare ngaruve nemiwo saka nekuda kwaizvozvo jehovha sunganei wakamboipinda saka iko zvino iwe uda kupinda musungano najehovha ziva kuti uri kuenda pakatomborambwa vamwe vane zvavakatomborambigwa vamwe ivavo tinoda kuti tive very very careful kuti tinodero tikapinda futi tikandorambwawo futi dai uriwo handiti waiti ndozvandakarambira wokutanga wakainda izvo zvawakutanga izvo verenga chinzi
nokuti unovapa mhosva achiti ee hanzi vanga vaine mhosva iwaye mhosva yavo ndoyatofanira kuti bate nekuti toda kupinda pasungano itsva isina kuita seyekutanga jehovha haachanakigwi nazvo pane akaramba nyaya ngoti mangwana mangwana tsvariro jehovha haachanakigwi nazvo izvozvo pane vamwe vaingodero vaisraeri every time kana tikasaudzana zvokwadi tikabhabhadzirana pashoko ramwari ticharambwa tiri pakereke yamwari tikazoti but vakataura vana chiti zvanzi mwari akati handikusiyi iye achiti ndakatomboramba vamwe zvekuramba izvi haa pane vandakatombowanira mhosva hanzi mhosva yacho ndei tarirai mazuva anouya ndizvo zvinotaura ishe orit anotanga kumbotaura nezvemazuva anotevera ah, iyoyo pane iri kumashure yanga yatichi iverengei futi
nokuti unovapa mhosva achiti achiti tarirai mazuva anouya izvo zvinotaura ishe andichaita navo sungano itsva hanzi iko zvino mazuva anawa atatarisana nawo wava kuda kuita navo sungano i